Yn y fideo yma, ni yn mynd i dysgu sut i defnyddio repl dot it i creu darnau bach o cod yn Python i creu siapiau sylfaenol. Felly, beth ni'n mynd i wneud yn gyntaf, ni'n mynd i gwasgu Unwaith chi wedi llwytho i fyny REPL, chi'n gallu naill ai gwasgu lan y top fan hyn, y plus fanna, neu gwasgu New REPL. Fi'n mynd i gwasgu New REPL fan hyn. A wedyn, fi'n mynd i dewis Python with Turtle. Nawr, dylech chi wedi sefydlu hwn yn barod. Os chi heb, edrychwch ar y fideo cyn hwn, a mae'n dangos chi sut i wneud. neu gofyn i'ch athro am cymorth. Ni'n mynd i dewis Python with Turtle. A ni'n mynd i roi enw i hwn. So ni'n mynd i roi uh, fideo i'n Python. Fi'n mynd i galw fe hwnna. A fi'n mynd i creu hwnna. A nawr mae'n i'n dod â y sgrin yma i fyny. Unwaith mae fe'n llwytho. Nawr, hwn sydd gyda ni yma. Nawr mae hwn jyst fel Python arferol. Falle chi heb gweld hwn o'r blaen, a hwnna'n ffain. Ond beth ni'n mynd i angen dechrau gyda yw, ni'n mynd i angen dechrau gyda'r cod yma. So, from turtle import seren. Nawr, os ych chi yn gallu gweld hwnna. Mae'n dweud from turtle import seren. Wedyn, ni angen llinell nesaf. Um, nid from turtle. Ni moyn im... Oh, os fi'n gallu safi ar e. Import turtle. So dyma dau llinell sydd yn angen reidiol cael er mwyn i'r cod ni'n mynd i ysgrifennu wedyn i weithio. Nawr, darn nesaf, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i roi cyfarwyddiadau syml, syml iawn i'r i'r crwban yma, i'r turtle yma, okay? So, ni'n cael forward a left. Mae hwn yn gallu bod yn right os chi moyn, mae'n lan i chi, ond am y, am y darn gyntaf, ni'n mynd i defnyddio y ddau yma. Nawr, yn y cronfarchau yma, ni'n mynd i roi mesuriad o hyd. Nawr, y mesuriad o hyd ni'n mynd i defnyddio yw pixels, so y dotiau bach, bach, bach chi'n gallu gweld ar sgwynau chi, dyna beth ni'n defnyddio. So os fi'n mynd i roi 100 fyna, a wedyn left, right, so chwyth dde, ni'n mynd i defnyddio graddau, so onglau. So ni'n mynd i defnyddio 90 fyna. Nawr, os ydw i'n gwasgu run, mae dod lan gyda llinell yma. Chi'n gweld? Nawr mae hwn bach yn tebyg i'r crwbanod oedd chi'n defnyddio yn ysgol gynradd. A rai o chi'n rhoi ar y llawr, chi'n rhoi cyfroeddiadau a mae'n symud mlaen, symud i chwyth i'r dde a wneud siapiau bach. Fi'n meddwl nhw galw nhw'n b-bots, efe? So, y cyfarwyddiadau syml syml iawn, ni'n mynd i wneud hwn. So os y fi nawr yn ailadrodd a ddau yma, eto, mae'n rhoi hanner siarp. Os fi'n wneud e eto, os fi'n copio rhain, so nawr byddai'n cael pedwar forward a pedwar left. Mae'r siarp yma yn mynd i bod yn sgwâr. Okay? Y cod yma, jyst y cod yma, yw sut i creu sgwâr. Nawr, heb, heb hwn, mae'n jyst ailadrodd. Mae'n jyst ailadrodd y dau llinell yma, tro ar ôl tro ar ôl tro, pedwar waith. So mae fe'n ailadrodd pedwar waith am faint o llinellau sydd gyda fe a faint o cwnneli sydd gyda fe. Nawr, i wneud y e bach fwy diddorol, ni'n gallu ychwanegu llinell lam fan hyn o, o'r enw colour. Nawr, chi'n gallu sylweddoli, fi wedi sillafu fe yn anghywir am reswm. Mae Python dim ond yn deall y gair colour os ych chi'n sillafu fe y ffordd Americanaidd, so gyda dim i bedol neu dim i gwpan ynddo fe. Okay? A wedyn, ni'n mynd i roi Lliw, mewn Saesneg. Neu chi hyd yn oed yn gallu mynd, mynd off a ffindo uh, y lliw hecsadegol. A byddwch chi wedyn yn gallu bod yn bach yn fwy specific am y lliw. Ond fi'n jyst mynd i defnyddio'r glas am nawr. Os fi'n redeg hwnna eto, mae'n troi llinellau yn glas. Nawr pob tro chi'n addasu rhywbeth mewn Python, chi angen gwasgu run. So er enghraifft, os i fi moyn wneud hwn bach yn fwy, os chi moyn neu'r holl siap yn fwy, chi angen, chi angen newid o ho, pob un o'r forward commands fan hyn. So os chi'n gwasgu redeg eto, mae'n neud yn lot fwy nawr. A chi eisiau fod yn gallu weld e bach yn well. Nawr, Mae hwn yn amlwg yn creu sgwâr. Nawr, llinell hefyd, ni'n mynd i ddefnyddio, yw y hash nod. Na, neu fel hashtag chi'n defnyddio ar, ar, ar Twitter. Uh, mae hwn, so chi'n gallu rhoi nodiadau bach yn eich cod chi. So, er enghraifft, fi'n rhoi Um, newid lliw y llinellau. Ni'n gallu rhoi nodiadau bach yn y cod ni. So pan ni'n dod nôl, ni'n gallu gweld, oce, okay, so dyma beth mae'r llinell yma'n wneud, dyma beth mae'r llinell arall yn wneud. A mae'r cyfradydd yn anwybyddu rhain. Mae'n anwybyddu nhw cos mae fe'n gwybod, gan defnyddio y hash nod yna, does dim angen redeg y cod yma. Os ydw i'n rhoi cymryd o hash nod i ffwrdd, bydde fe ddim yn hoffi fe, ond mae'n dod lan gyda error fan hyn. So mae'n angen radial, ni angen dwyn a hashes, a wedyn os dwi'n redeg eto, mae'n gweithio'n ffain oherwydd mae fe'n anwybyddu rhain. So ni angen neud yn siŵr ni roi nodiadau ar pob llinell ni angen. Os, er enghraifft, y, y symud y crwban ymlaen, Symud y crwban i'r chwyth. Okay. Oherwydd y rein yn y ailadrodd, yr un llinellau a'r rein, sdim rhaid i chi wneud nodiadau bach. Nawr, mae rein, mae rein yn angenreidiol oherwydd mae'n dweud wrth y cyfrifiadur am pa fel package neu pa llyfrgell i defnyddio i tynnu y data wahanol o, so mae'n gallu defnyddio fe. So mae rhain yn angenreidiol, so, whoops. OK. Angenrheidiol ar gyfer defnyddio Python weithredol. So dyna'r llinell sy'n mynd gyda hwn. A wedyn, dyne'ch rhaglen gyntaf wedi wneud gan creu siap sylfaenol.